Мин нәрсә өчен җибәрелдем, ди Расулулла, сезнең әхлакларыгызны камилләштерер өчен, сезнең әдәпләрегезне, холыкларыгызны камилләштерер өчен җибәрелдем. Бунамсы беренче хадис. Икенче хадис, э, кыямәт көнендә миңа барыгыздан да якынрак иң яхшы холыклы кеше булачак. Кыямәт көнендә миңа иң якын бөтен кешеләрне карасаң, иң якыннардан яхшы холыклы һәм яхшы әдәпле кеше булачак. Ул әйтмәгән, күп итеп намаз укучы якын булыр миңа. Пәйгамбәребез әйтмәгән, иң күп итеп ураза тотучы. Миңа якын булачак кыямәт көндә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтмәгән, иң күп иттереп хаҗ кылучы һәм гомрә кылучы дип миңа кыямәт көндә якынрак булачак. Ул әйткән, миңа иң якын кеше кыямәт көндә холыклы, әдәпле кеше булачак. Кемнең әдәбе бар, кем үз-үзен әдәпле итеп тота. Һәм өченче әйбер, өченче нәрсә, өченче хәдис, кыямәт көндә иң авыр әйбер мизанда, ул да булса әхлак булачак. Мизанда, үлчәүдә. Белгәнебезчә, кыямәт көндә шундый үлчәү куярлар, шушы үлчәүдә безнең гамәлләрне үлчәй, үлчиләр. Без басып торыбыз, безнең намазны китереп куярлар, төяп, уразаларны, биргән зәкәтләрне, садакаларны китереп куярлар, һәр берсен үлчиләр. Без инде ничә кило дип уйлыйбыз, ничек анда үлчәрләр, Аллаһ алим. Но иң авыр әйбер кыямәт көне ул әхлак булачак. Кешенең әдәбе иң авыр әйбер кыямәт көндә. Менә шушы эш хәдискә нигезләнеп җәмәгать әзрәк әдәп турында э, җомга вәгазен дә сөйләп алырбыз. Менә без җәмәгать өйрәнгән э, беренче урынга э, күп китаплар укып, күп видеороликлар карап, беренче урынга без өйрәнгән Э, Аллаһы Тәгаләгә ышануны куярга, ягъни тәүхид, тәүхид дип әйтәбез. Менә бер урынчы, беренче урында тәүхид булырга тиеш. Аллаһы Тәгаләгә ышанырга, аны бер итеп танырга, аңа гына гыйбадәт кылырга. Тәүхид китергәннән соң, Аллаһы Тәгалә иман китергәннән соң, иң беренче, икенче урында инде ул кеше намаз укырга тиеш. Җыклы, басып укылмаса, утырып укырга тиеш, утырып укылмаса, ул ятып укырга тиеш, ятып укый алмаса, хәрәкәтләмәсә, ул хотя бы үзенең теге үз фикерендә, үз уенда шулай теге сәҗдә кылам дип, рөку кылам дип, шулай менә намаз укырга тиеш. Без шуңа өйрәнгән һәм бу сүзләр белән бу сүзләр белән килешмәскә шулай ук авыррак була. Дөрестән дә беренче урында ул Аллаһ Тәгаләгә ышану.

Ләкин менә шушы тәүхиднең сүзләрен Коръәннән өч ике сүзне генә алып, бөтен калган нәрсәләргә күз салмыйча, ул дөрес булмаячак. Чөнки Бәну Исраил кавеменә Коръәндә шушы аят тәүхид турында сөйләгәндә, шушы аят ул Аллаһ Тәгалә әйтә, башта Аллаһ Тәгаләгә иман китерегез, аны гына аңа гына гыйбадәт кылыгыз, аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтеп китә, калган гыйбадәтләрне вакытында намаз укыгыз, күршеләрегез белән яхшы булыгыз, яхшы мөгамәлә, яхшы сүзләр, теләсә-нәрсә сөйләшмәскә, менә шундый теге безнең өстебездәге булган фар, ягъни менә шушы нәрсәләр намазга бәйле, намазга кагылышлы, безнең әдәп әхлакка кагылышлы, ул тәүхид белән бер урында тора. Алар бер аяттә килә. Ләкин кеше Шушы, шу, шуны гына ала, ә тегеләрен карамый ул. Күршесе белән ул ызгышып бетә, туганнары белән ул талашып бетә. Гайбәт турында сөйлисе дә юк, һәрбер ишеткән нәрсәне сразу бүтән кешегә сөйләргә тырыша. Но главное ул намаз укый. Ансы беренче урында. Но тегесен карамый ул. Ә алар бөтенесе бер аяттә килә, бер тигез. Шуңа күрә безгә шундый нәтиҗә ясасам була, Аллаһы Тәгаләгә ышану белән бергә бер урында, бер дәрәҗәдә намаз да, яхшы мөгамәлә, туганнар белән, ата-анага карата мөрхәмәт, хөрмәт итү, алар бөтенесе бер аятьтә килә. Шуңа күрә алар бер-берсе белән бәйләнгән бер чылбыр шикелле була. Берсен алып, икенчесен икенчесен инкар итәргә дөрес түгел. Дөрестән дә, әйе. Ләкин безнең максат җәмәгать, менә диннең бөтен максаты ул э, Аллаһ Тәгаләгә якынаю. Һәм Аллаһ Тәгаләгә якынаю күп күп итеп намаз белән түгел, күп күп итеп ураза тотып кына түгел, күп итеп садака биреп тә түгел. Аллаһ Тәгаләгә якынаю ул шушы укыган намаз аркылы син Аллаһ Тәгаләгә якынаясың. Шулай зәкят биреп син Аллаһы Тәгаләгә якын булырга тиешсең. Намаз укып син төрле гөнаһлардан ерак булырга тиешсең. Синең көне-төне намаз укып, көне-төне намаз укып, һәр көнне ураза тотып, өйгә кайткач теләсә нәрсә эшләп, күршеләре белән талашып, туганнары белән әрләшеп, синең намазда берни файда юк. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына килде, килделәр һәм сорадылар ике ике хатын-кыз турында. Берсе ди, көне төне намаз укый, һәр көнне ураза тота. Садакасын да бирә инде шунда ди. Но ди, үзенең күршеләре белән талашып бетте ул. Теле белән дус түгел икән. Теле белән бик күп зарар китерә кешегә. Моның хөкеме ни дип сорадылар. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, бу хатын-кызда бернинди хәерле әйбер юк. Аның урыны җәһәннәмдә булачак. Ә икенчесе ди, ул ди э, фарызлардан тыш бүтән гыйбадәт кылмый. Шул биш вакыт намазын укый да, шуның белән бетте. Уразасын шулай ук нәфилләрен тотмыйча, теге дүшәмбе, пәнҗешәмбе турында сүз бармый, уразасын тота да, Рамазан аенда бетте шуның белән. Менә шушы Иң теге минимумны үти дә һәм теге сөттән ни ясап, ремчекме шунда, творогмы, анда әйтелмәгән теге сыйыры бар дипме, кәҗәсе бар дипме. Ягъни ул менә шушы үзенең үзенең мөмкинчелектән ул садака бирә, өләшә шушы ризыкны өләшә. Һәм үзенең теле белән берсенә дә бер нәрсә тидерми, бер нәрсә әйтми, артык нәрсә сөйләшми. Но гамәле әз кала, гыйбадәтне бик әз кала инде. Моның хөкеме ни дип сорагач, пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, бу хатын-кыз ди җәннәтле булачак ди. Тегесе бик күп гыйбадәт кыла, но бик күп начарлык эшли. Ә монысы минимумны үти, ләкин бер нәрсә кирәк кирәкмәгән нәрсәне әйтми. Аның урыны җәннәттә булачак ди пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Э, шуңа күрә җәмәгать Сез сорау бирә аласыз, ничек инде хәзрәт намаз укып җәһәннәмгә эләгергә була? Менә бу хатын-кыз бит намаз укый. Ул бит ураза тота. Ничек инде җәһәннәмгә э, намаз укып ничек җәһәннәмгә эләгәсен? Ураза тотып ничек җәһәннәмгә эләгәсен? Садака биреп ничек җәһәннәмгә эләгәсен? Менә шулай эләгәсен. Эләгергә була шулай. Әгәр дә син берсен аласың, икенчесен үтәмисең. Шуңа күрә Менә монда әдәпкә килеп э, килеп э, килеп тукталабыз. Шулай бит инде без әйтеп киттек э, әдәп турында һәм бигрәк тә әдәпне генә тулысынча бер генә җомгада алып булмый. Без алырбыз әдәпне мәчеттә, мәчетнең әдәпләре турында. Күп тапкыр әйткәнем бар, күп нәрсәне искә төшерәм. Кайбер нәрсә үтәлми, чөнки адәм баласы ул оныта торган бер зат. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Фәзәккир", ягъни искә төшер, Чөнки адәм баласы ул оныта. Э, менә иң авыр әйбер кыямәт көндә әйткәнебезчә, ул әхлак булачак мизан, мизанда, үлчәүдә. Менә мәчет ул безнең теге авыл җирлегендә яшәгән кешенең шәһәрдә ул бик зур роль уйный кешенең тормышында. Э, мөселман кешесе иң кимендә 5 тапкыр мәчеттә күренергә тиеш, көненә 5 тапкыр. Әгәр дә ул эшләмәсә, буш булса, ул мәчеткә килеп, җәмәгать намазында катнашу хәерле эшләрдән санала. Фарыз түгел, но безнең хәнәфи мәзхәбендә ул суннә муаккәдә, ягъни көчле сөннәт, һәрвакыт пәйгамбәребез аны, салләллаһу галәйһи вә сәлләм, бик Теге авырган вакытта гына, сәфәргә чыгып киткән вакытта гына аны үтәмәгән. Ә җәмәгать белән уку намазы аның хөкеме сөннә муаккәдә. Ягъни шундый постоянный кылына торган сөннәт ул, аның хөкеме. Шуңа күрә мәчеттә без бик часто булабыз, авылда булмаса шәһәрдә, шәһәрдә булмаса юлда. Шуның әдәпләре дә бар җәмәгать. Менә иң беренче мәчеткә килеп кергәч, Ишекне ачуга җәмәгать әле ишеккә кадәр, без өйдән чыгып киткәндә мәчеткә барабыз икән, пожалуйста, үзегезнең, үзебезнең киемнәребезне чистартып, матур итеп, хуш исле нәрсәләр сөртеп, менә шулай Аллаһы Тәгалә янына килергә кирәк. Без бит инде яраткан кеше янына барсак, Хаман шул менә яраткан дигән нәрсәне сөйләдек җомга алдыннан. Без берәр нинди кызны сөябез икән, без бит бөтен менә аппак киемнәр киеп, тешләребезне чистартып, духи, э, парфюмнар алып, шуны сөртәбез, сибәбез, тешләрне нитеп, анда прическалар ясап, матур-матур ботинкалар киеп, аның янына киләбез без. Аллаһы Тәгалә янына килгәндә дә, мәчкә килгәндә дә без шулай матур итеп үзебезнең киемнәребезне чистартып, карап, Аллаһы Тәгалә янына киләбез. Чөнки без яраткан кеше янына шулай киләбез. Җыелышка берәү кая барганда без шулай ук матур кием киябез. Безгә берәй инде акча кирәк булса, акча бирә торган кеше янына килгәндә без шулай ук матур итеп киенеп киләбез. Пиджак киеп, ак күлмәкләр киеп. Әгәр дә кешене бизнесы бар микән, ул глава янына бара да, тегесе янына бара да, нәрсәдер кирәк. Менә нәрсәдер кирәк булганда без бит киенәбез матур итеп. Тышкы э, тышкы кыяфәтне карыйбыз. Ә монда мәчеткә килгәндә без тем более үзебезнең матур итеп, бигрәк тә гаеткә килгәндә, җомгага килгәндә матур итеп киенергә тырышырга кирәк. Моны шулай ук истә тотыгыз. Әйе, авыл җирендә ул авыр. Авыл җирендә хуҗалык бар. Кемнеңдер хайван, кемдер хайван асрый, кемдер нәрсә. Постоянно нитеп, шулай җуынып нитеп, ул бик авыр. Монда сүз бармый, намазыгыз кабул булмый дип, тишек штанда. Сүз бармый, намаз кабул булмый, футболкада яки шундый менә трикода теге коленкалары чыккан, намазың кабул булмый дигән турында сүз бар, намаз кабул була. Әгәр дә синең гаурәтең күренмәсә, әгәр дә синең киемендә нәҗис булмаса, синең намазың кабул була, ләкин ул әдәп буенча син бер баскычта астарак буласың. Ул әдәпсезлеккә санала. Әдәпсезлеккә керә. Ә без әйттек, кыямәт көндә иң авыр әйбер ул әдәп булачак, әхлак булачак. Шуңа күрә Алла Сүбхәнәһү вә Тәгалә Котси хәдистә нәрсә әйтә? Әгәр дә кеше миңа бер адым ясый икән, мин аңа җигерермен, дип әйтте Аллаһ Тәгалә. Ягъни мин аңа тагын да якынрак булачакмын. Шуңа күрә тырышырга кирәк, мәчеткә килгәндә бөтен чиста булсын безнең күңелләребез һәм чиста булсын безнең киемнәребез. Икенчесе, җәмәгать, о, аяк киемгә менә мәчеткә кердек дип, менә башлады гына. Менә безнең мәчеттә аяк кием белән баса торган аерым бер урын бар, кара ковриклар. Күп тапкыр күргәнем бар, балалар да, кайвакытта олылар да шушы аяк киемнәрен салып, шул ук носки белән шул ук коврикка басабыз кайвакытта. Ул коврик та бөтен урамдагы пычрак. Әгәр дә без белмәсәк, бөтен урамдагы булган пычрак, хәзер алдагы шикелле асфальт бар. Э, элеккегечә балчык керми. Ләкин шушы носки белән баскан коврик, ул бөтен пычрак ул мәчеткә керә аннары. Мәчеттә коверлар пычранганнары. Аннары коверларны җуарга кирәк һәм чистартырга кирәк. Шуңа күрә бик игътибарлы булыгыз. Аны белән дә шуңа өстәп әйтергә була, син можешь басып җибәрергә күрмәгән вакытта, ул көз көне була инде кай вакытта кыш көне, берәй инде нәҗескә, галуш белән нәҗескә бастың да, шул ук нәҗес кереп китте мәчеткә, шул ук коврикка бастың да, син носки белән шуңа басып җибәрдең и кереп киттең мәчеткә. Ә намазның шарты бар, синең киемең чиста булырга тиеш нәҗестән. Шуңа күрә моңа шулай бик игътибарлы булыгыз. Өйгә кергән шикелле, мәчеттә дә үзегезне өйдәге шикелле тотыгыз, чөнки без монда Аллаһның кунаклары. Менә бу гади әйберләрне сөйләргә туры килә, чөнки күп тапкыр күргәне бар, аяк киемне кеше иренә салырга һәм шунда линолеумда бөтен аяк киемнәрен эзләрен күрсәм була. Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне күрә, мин күрмәсәм, Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне күрә. Шуңа күрә әдәпле һәм әхлаклы булыйк, җәмәгать. Өченчесе, намазга, намаз вакытына без, мәсәлән, мәчетләргә керәбез икән, бик игътибарлы булыгыз. Ул э, тыелган вакытларда, э, тыелган вакытларда намаз э, намаз укымаска инде. Безнең мәсхәбтә менә эш вакыт бар, ул эш вакытта намаз уку ул мәкрух санала. Ягъни тыелган вакыт дип әйтәләр аны. Тыелган вакытлар ул кайчан була инде? Иртәнге намазда ул бик э, нитмей, э, чөнки альхамдулилла иртәнге намазга бөтен кеше вакытында килә. Ул күбрәк сизелә илә вакытында һәм ахшам вакытында. Кеше үзе белмичә онытылып, зәвәл вакытында килеп намазын укырга мөмкин. Зәвәл вакытында яки кояш батканда. Кояш бату э, вакыты ул менә ахшам вакыты, ахшам намазы вакытында. Ахшам намазына килде икән, кояш бер секундта гына батмый. Сразу менә 7 яртыда. Юк, ул әкрен-әкрен генә бата. Шуңа күрә тырышыгыз, ахшамга килдегез икән, вакытны карагыз. Әгәр дә кояш батканда вакыты туры килә икән, бер 15-20 минут азанга кадәр Примерно шулай күбрәк тә булырга мөмкин. Тырышыгыз көтеп торырга кояш батканны һәм ул вакытта инде намазны мәчет намазы ул вакытта любой нәфил ул вакытта инде укылмый. Бу тыелган вакытлар. Кояш чыкканда, зәвәл вакытында һәм кояш батканда менә бу өч вакыт намаз ул Ханафи мәзхәбендә мәкрух вакытларга керә. Моны онытмагыз. Дүртенчесе җәмәгать. Мәчеткә кергәчтен безнең бер э, шундый проблема бар. Ул да булса э, буш сүзләр, сөйләшү, кирәкмәгән нәрсәләр. Э, иң беренче без бөтенебез шуны аңларга тиешбез. Мәчетләрне Казанда да, авылда да, бөтен дөньяда да мәчетләрне салалар, мәчетләрне төзиләр гыйбадәт өчен. Клубны салалар, мәдәният өчен, күңел ачу өчен, спортзалларны төзиләр. Анда спорт чалары, спорт чаралары өчен, ә мәчетләрне без төзибез гыйбадәт өчен. Зикер кылу, Коръән уку һәм башка гыйбадәтләр өчен. Һәм шуңа күрә торышыгыз мәчеттә Э, кирәкмәгән нәрсәне сөйләшмәскә мәчеттә вакытны файдалы итеп үткәрергә тырышыгыз килдегез икән тәсбих әйтсәм була истихфар кылсам була салаватлар әйтсәм була коръән укый белмәсәгез аллаһы тәғәлә турында уйлагыз нәфил намаз укыгыз вакытны исраф итмәгез бу бик кадерле вакытлар Намазда, э, нидә, мәчеттә э, аның белән сарыф итеп, теләсә нәрсә табигатьне сөйләп, сәясәтне сөйләп, э, аның белән вакытны лучше уздырмаска. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямда хадисе бар моның турында, кыямәт көне алдыннан ди, мәчеттә төркем-төркем кеше утырыр һәм аларның имамлары дөнья булыр ди. Аларның имамлары дөнья булыр ди, алар Аллаһ Тәгалә аларда ди хаҗәт юк, шуңа күрә алар белән утырмагыз да, сөйләшмәгез дә алар белән. Мәчеттә дөньяда дөнья дөнья турында сөйләргә рөхсәт ителә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да шулай ук намаз э, намаз укып бетергәннән соң сәхабәләр белән нинди булса да җәһилият заманнары турында сөйләшкән булганнар. Сөйләшкән булганнар. Теге бөтенләй мәчеткә кереп бер нәрсә сөйләшмичә, теге авызларыбызга скотч ябыштырган шикелле. Юк, аның турында сүз бармый. Артыгын Кыламаска, артыгын сөйләшмәскә. Артыгын сөйләшмәскә. Киңәш ителә инде менә шул гыйбадәт тәхлилләр, истигъфар, салават, тәсбих, тәхмид һәм башка зикерләр әйтергә. Бишенчесе, ул да булса балалар мәчеттә булу хөкеме. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә Безгә балалар бүләк итә, балалар ул безнең киләчәк, анысы һичшиксез. Ләкин мәчеткә килгәндә без балаларны алырга тырышабыз. Нинди ният белән балалар күреп торсын, өйрәнеп торсын, ничек намаз укыла, нәрсә ул мәчет. һәм башка максатлар. Ләкин бер генә ни бар, ограничение дип әйтмешле пәйгамбәребезнең хәдисе. Ул әйтә, кечкенә балаларыгызны һәм акылсызларны мәчетләрегездән ерак тотыгыз. Кечкенә балаларыгызны һәм акылсызларны, акылсызларны мәчетләрдән ерак тотыгыз. Акылсыз турында, акылсыз кешеләр турында монда уже аңлашыла. Чөнки акылсыз кеше ул аңламый нәрсә эшләргә. Ул может килеп теләсә нәрсә эшләргә мәчеттә. Бала, балага ничек моны балаларга кагылышы ничек аңларга? Галимнәр аңлаталар, бик кечкенә һәм аңламый торган балаларны мәчеткә алырга тырышмагыз. Бик кечкенә, аңламый торган, тәртип боза торган, тыңламый торган, э, ярый, ярамый дигән сүзләрне аңламый торган балаларны э, мәчеттән ераграк тотыгыз. Чөнки дөрестән дә балалар кайвакытта аңламый, нәрсә эшләргә ярый һәм нәрсә эшләргә ярамый. Шуңа күрә җәмәгать балаларны даже без алып килсәк тә, бик теләсәк тә балаларыбыз безнең күрсен, танышсыннар дип мәчет, мәчет тормышы белән, гыйбадәт белән балаларыгызны үзегездән җарак итмәгез, тотмагыз. Үзегез теге аны эт шикелле бәйләп куеп булмый баланы. Э, ну, балаларыгызны ычкындырмагыз, үзегезнең янында торсын. Чөнки мәчетнең эчендә төрле инвентарь бар, төрле әйберләр, алар могут ватырга, э, изгелек эшлибез дип килдек тә, можем бөтенләй гөнаһ белән кайтып китәргә. Шуңа күрә балалар белән булганда үзегездән ычкындырмагыз, намаз укыганда үзегез белән тотыгыз, үзегез белән бастырыгыз балаларыгызны. Вот. Э, монысы бишенчесе инде. Э, шулай ук ә, әдәпкә, э, әдәпкә керәм. Һәм алтынчысы бу намаз укырга, намаз намазга кагылышы мәсьәлә. Менә безнең Ханафи мәсхәбендә шундый кагыйдә бар. Әгәр дә әгәр дә фарыз намазларыннан соң сөннәт намазлары килә икән, фарыз намазларыннан соң сөннәт намазлары килә икән, фарыз намаз укы, фарыз намазын укып бетергәннән соң, сәлам биргәннән соң, Аллаһумма антас салам ва минкас салам табаракта язал җәлали вал икрам дигән доганы кылганнан соң, Ханафи мәзхәбе буенча кеше торып баса да һәм сөннәтне үти. Бу хәнәфи мәзхәбендә шундый кагыйдә бар, әгәр дә фарыз намазыннан соң сөннәт намазлары килә икән. Ул илә намазы керә, ахшам намазы һәм ястү намазы керә. Чөнки иләдә ике сөннәт бар фарыздан соң, ахшамда ике сөннәт бар фарыздан соң һәм ястү намазында шулай ике сөннәт бар. Э, нәрсәгә нигезләнгән? Ул гади хәдисләргә нигезләнгән. Э,

Э, аны үлем э, аны җәннәттән күрергә үлем генә саклый кем фарыз намаздан соң э, кем намаздан соң аятел көрси укый икән кем намаздан соң аятел көрси укый икән аны менә җәннәткә керүгә үлем генә саклый менә хәнәфи мәзхәбенең галимнәре шушы сүзне кем намаздан соң аятел көрси укый икән алар шушы сүзне фарыз намазы гына түгел ә тулысынча бөтен намазларын укып бетергәннән соң Бөтен намазларын укып бетергәннәсен. Чөнки илә намазы ул фарыз гына түгел, илә намазы ул ике дүрт сөннәт алдан да һәм ике сөннәт арттан. Менә мәсәлән, без килдек җомгага, әме. Сездән урамда кеше сораса, син кая барасың? Без әйтәбез, без киттек җомга намазына. Но без шушы сүзне әйткәндә, яки без әйтәбез, мин киттем илә намазын укырга. Илә намазын укырга дип Әйткәчтен, ул бит нәрсә аңлашыла? Син бит дүрт фарызны гына э, укыйм дип бармыйсың анда. Син киләсең мәчеткә, укыйсың ике рәкәгать сөннәт мәчет намазын, дүрт рәкәгать сөннәт э, иләнеке, фарызны укыйсың, сөннәтне укыйсың, укып бетергәннән соң тәсбих тартасың, тегесе монысы. Ягъни хәнәфи галимнәр галимнәр шушы сүзне аңладылар, тулысынча бөтен фарызларны, сөннәтләр укып бетергәннән соң аятел кирси укыла.

Аннары инде зикерләр, зикерләр кылынам. Бу безнең мәсхәбтә булган кагыйдә. Шуңа күрә нәрсә әйтәсем килә? Менә шушы сүзләрне кыскача гына аңлатканнан соң, тырышыгыз җәмәгать шушы зикер, зикер кылганда катнашырга, ашыкмаска. Безне дөнья болай да бик нык ашыктыра, Мәчеткә килдек икән, тулысынча бөтен шартларын, бөтен сөннәтләрен, бөтен тәсбихләрен укып, рәхәтләнеп, өйгә бөтен теге өстебездәге булган өйне төшереп, менә шулай кайтып китәргә. Мәчеттән тиз-тиз генә китәргә, ул дөнья эше, ул безне һәрвакыт Дөнья ул һәр дөнья эшләре алар һәрвакыт булачак. Шуңа күрә бу нәрсәне ычкындырмагыз ике сәбәп э, өчен. Беренчесе ул да булса, чөнки Аллаһ Тәгаләне искә алган урын ул фәрештәләр җыелган урын. Кайда Аллаһ Тәгаләне искә алабыз? Ул фәрештәләр җыелган урын. Әгәр дә мәчеттә син загыра утырасың икән, фәрештәләр һәрвакыт сиңа дога кыла. Аллаһумма уфирлаху, Аллаһумма архамху. Бу мәсьәләне шулай ук ычкындырмаска кирәк. Икенчедән, әйттек, Аллаһы Тәгаләне искә алган урыннар, мәҗлесләр, ул да булса җәннәтнең бер бакчалары шикелле. Син җәннәтнең бакчасында утырган шикелле. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, җәннәт бакчаларын күрсәгез, аның янында узып барсагыз, туктап торыгыз. Менә күрдең, туктап торасың. Машина күрәсен, туктап торасың, узып киткәнне. Җәннәт бакчаларын күрде икән, туктап торасың, ашыкмыйча гына. Ул гына әйткән сүзләре. Аннан сорадылар, я Аллаһның илчесе, әле җәннәт юк, кыямәт юк. Нәрсә соң җәннәт бакчалары? Ул әйтте, мәҗалису зикр. Ягъни ул зикр кылу урыннары, Аллаһ Тәгаләне олылау, мактау юллары, мактау мәҗлисләре. Менә шушы намаздан соң утырып зикр кылу, Аллаһ Тәгаләне олылау, тәхмид, тәхлил, тәкбир сүзләрен әйтү, ул как раз шушы менә җәннәт бакчасының берсе. Шуңа күрә аннан ди качмагыз, туктап торыгыз дип әйтә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу менә аның хадисе. Һәм икенче э, кутси хәдистә җомга алдыннан әйттек шулай ук, кем мине кешеләр арасында олылый икән, мине зикер кыла икән, мин шушы кешене фәрештәләр алдында олылармын. Без әгәр дә Аллаһы Тәгаләне шулай олы олылап зикер кылсак, Аллаһы Тәгалә, иншалла, безне фәрештәләр, бездән дә яхшырак, бездән дә дәрәҗәлерәк затлар алдында Аллаһы Тәгалә безне мактаячак. Шуңа күрә менә шушы нәрсәгә үземне дә һәм сезне дә шулай ук чакырам. Вакытыгыз булса, ашыкмасагыз, э, Эшкә барасы булмаса, өйдә берсе көтмәсә, менә шушы биш минут вакытны кулдан ычкындырмаска тырышыгыз. Һәм игълан җәмәгатеме безнең иртәгә иншалла ни булса сәламәт булсак, яңгырлар яумаса, Ислам Гали абый, Йолдыздагы ул ә, миңа әйткәне, әйтеп карале, мәхәлләгә иртәгә шимбә яки ял көне ә, зиратка чыгып, әзрәк шиш тартып алырга, ә, шиш тартып ә, алсак яхшы булыр иде инде. Пока погода яхшы, Анда уже кипте бөтен нәрсә почти. Шуңа күрә мин дә сезне чакырам барчагызны да. Иртәгә эшкә бармасагыз, багытыгыз булса, э, хотя бы ярты көн булса да, 8-дән алып 11-гә хәбәр э, зират зират нәрсәләрен чистартырга чыксак бик яхшы булыр иде. Шуңа күрә үземне дә һәм сезне дә шуңа э, эндим, шуңа чакырам.